Croeso nôl i Heno a chroeso nôl i stafell ymarfer band pres gorau'r byd, band pres y Cory. Mae'n falch iawn o ddeud bod dwi'n cael cwmni dau aelod o'r band rwan. Gareth, na i ddechrau efo ti, mae wedi bod yn berwythnos hanesyddol iawn, ydy ni? Penwythnos gwych i dweud y, dwi, uh, dweud y gwir. Um, dwi'n lwcus iawn i fod yn aelod o'r band yma, band mor llwyddiannus, a i gystadlu yn Neuadd Royal Albert, chwod. Um, Rhywbeth ges i fy magu yn y Rhondda a dim ond breuddwydio i gystadlu yn y gystadleuaethau yma ac i ennill e, nid dwywaith ond tair waith nawr yn ystod y pedwar mlynedd diwetha', ch'od rhywbeth chi'n tyfu lan yn meddwl byddai byth yn neud ond ch'od i ga'l y cyfle i gystadlu gyda'r band gr- pres yma a wel, band gorau yn y byd fel nes i ddweud. Siôn, be, be yn union dych chi wedi neud dros y penwythnos? Be dych chi wedi ennill? Yym, Wel, dwi weddol newydd i'r band fy hun, a hwn 'di'r cystadleuaeth yn gyntaf dwi 'di ennill efo'r band, yym, a fel Gareth yn deud, so ma'n ffantastig o deimlad. Yy, drost yr wsos, yy, oedden ni jyst yn gweithio a gweithio a gweithio, ond oedd o fel bod pob dim jyst yn dod at ei gilydd yn hawdd. Yy, ma'r band yn gweithio yn galed iawn, a, wel, ma'n dangos, yndydi? Yy, 'dan ni'n ennill lot, a, o, ma'n, uffern o ddeimlad. Dwi 'di cael dathlu wedyn 'da cwpl o beins hefyd. Ie, dwi'n siŵr bo' chi. Wel, 'na fe, mae angen llenwi'r cwpan 'na, yn does? Wel, o' 'na rywun yn deutha i gynharach, achos os allwn ni edrych ar y ar y gwpan 'ma, fama, cwpan anferth, o' 'na rywun yn deutha i, allech chi ffitio 48 peint o gwrw yy tu fewn i'r yy i'r cwpan 'ma, a ma'n debyg bo' chi wedi trio hynny o blaen, Gareth. 'Di hynny'n wir? Wrth gwrs, mae angen gwneud y peth yma, yn does? um, ond na, dyn ni'n lwcus iawn i, i, i gystadlu yn y gystadleuaeth yma a ennill, wrth gwrs. Um, Mae'r band nawr, dyn ni'n siŵr, um, fydden ni'n cwpla'r blwyddyn yma ar frig, um, band rhif un yn y byd, um, am y degfed um, mlynedd yn olynol. Felly, um, chwyd, tipyn o gamp. Ond uh, na, beth mae'r ma band yn neud ar hyn o bryd, um, mae'n eithriadol. ch'od, am canlyniadau ragorol, mae chwaraewyr yma i gyd yn ffantastig, does dim un chwaraewyr proffesiynol yma, ond uh, dyn ni wir yn chwarae fel proffo, uh, chwaraewyr proffesiynol. Be, be mae'n golygu i chi, uh, Sean, allai di roi mewn geiriau faint o, faint o anrhydedd, faint o fraint ydy o? Ddim really, ond mae'n really feddwl y byd i'r band cael ennill pethau fel hyn, a to, yr cael chwarae yn y Neuadd Albert, Symphony Hall yn Birmingham mis nesaf. Dan ni'n mynd i Brassing Concert i Gateshead a chwarae yn llefydd fel 'na, mae'n feddwl y bydd a ennill nhw even mwy. Ch'bo yym ia ma'n ma' rili yn anodd egluro i pobl, especially pobl sy ddim yn deall be ydi bandiau pres, be dan ni'n neud pob weekend a wel, rhoi funny looks 'de ond yy o ma'n ma'n feddwl y byd i ni gyd. A gyn Sydney, iawn Gareth, dych chi symud ymlaen i'r Almaen wedyn diwedd wythnos yma? Wythnos ma da ni yn yr Almaen i wneud dwy gyngerdd ydyn, yym syth fanna wedyn i Gaerdydd, ma cyngerdd yn Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd da ni, a wedyn lawr yn Gaerfyrddin. Felly ma'n ma'n lyfli i dod nôl a chwarae i pobl, ch'wod, pobl yn ardal ni hefyd, i ddathlu gyda nhw be na di ni di ennill.

llongyfarchiadau i fand pres Cori a phob lwc iddyn nhw yn yr Almain. Ie, yeah, yn wir.